Uh, ne jowinjo kod joneno magwa eh, odhiambo uh, ma kawuono akawo thuoloni mar rwakou e program marwa mar siasa kod dongruok. Siasa kod dongruok en program mikeloni gi TV station marwa ma en Luo TV. Uh, ah, specifically wan gi platform ma wawuoye wagoyo mbaka kaka oganda Luo mondo mi walos weche mag siasa kod weche mag dongruok. Ung'eyo ni dongruok otenore kod siasa. Omiyo sani ma koro weche mag siasa ochakore kendo wadhi e season mar siasa, wachomo elections, waneno ni ber mondo mi wabed gi thuolo ma wabed e piny kaka joka ng'ato ka wachambowa weche mekwa mag dongruok, yawuotwa gi nyiwa mosewuok oko kamanyo eh, dwaro ma mondo mi gibed jotelo mag piny marwa. Omiyo odiochieng' ma kawuono wan ka kod eh, welo mabende jodala ma jo Homa Bay. Kawuono wan gi program mar Homa Bay County. Ung'eyo ni Luo TV en TV momako weche duto mag joluo. Wabro wuoye weche mamako jo Homa Bay, weche mamako jo Siaya, weche mamako jo Kisumo to gi weche mamako nyaka jo Migori gi joluo duto. To ok en wach mar joluo kende nikech dongruok ok en mar joluo kende. Dongruok omanyo piny omako piny mzima. Omiyo wabiro bedo gi program wa compare notes wago mbaka mondo mi kochopo chieng' ma ji biro dhiye yiero marwa mabiro higa manyien higa prariyo kod ariyo to wami jopiny thuolo mar yiero ng'ama ni best suited mondo mi odhir agenda mar development marwa. Omiyo kawuono arwakou wan kod eh, wendwa ariyo ma agombo ni mondo gin ma mondo mi gi introduce themselves uwinje godo duondgi be samoro anyalo miyogi introduction to kamoro ok asiro maber ahinya omiyo adwa ni mondo achak gi osiepa man bada Tung' mogik, Bwana Clinton. Erokamano.
Uh, gi nyinga iluonga ni Bill Clinton. An uh, awuok Kachien, mano Central Kasipul, Kasipul constituency. Uh, gi, gi sani uh, uh, abiro mondo a represent Mheshimiwa Evans Kidero e discussion mwadhi bedo godo kawuono kendo ageno ni wadhi twak maber. Erokamano. Erokamano Bill. Uh, Buda. An gi nyinga en Michael Ogola mong'ere en Otis Buda. Ajarangwe kamoro no Moche Republic. Uh, rangi ya constituency ya Homa Bay County. Awuok rangi ya constituency ya Homa Bay County. Abiro mondo a represent Mheshimiwa Commissioner Gladys Wanga e discussion ma kawuono. Erokamano.
Erokamano. Hapa ni uwinjo introduction ma watimo. Topic marwa en ni kaka ginene. Kaka ginene en temo uh, temo doyo paro mar japiny. Wan ka gi jahera mar Dr. Evans Kidero mbaka kaka jodala nikech uh, at the end of the day mor marwa en mana ni obed ni en uh, Dr. Moluor Evans Kidero obed ni en Commissioner Wanga gima dewaher en ni jopiny oyud ng'ama nyalo dhiro agenda mar development mar Homa Bay marwa maber. Omiyo ka wachako uh, Jaduong' Clinton. Yes.
Uh, wan gi Dr. Evans Kidero. Yes. Dahero mondo mi inyis jopiny a brief history yes. mar Dr. Evans Kidero. Erokamano.
Mm. Dago mbuwuoyo gi jowinjowa kendo oganda ma Homa Bay ni Dr. Evans Kidero en a national figure, ji mang'eny ong'eye kendo ageno ni joma tin kende mok nya bedo nong'eye. Gima ng'eyo gi Dr. Evans Kidero ni onyuole Homa Bay kendo somo Homa Bay uh, kata high school otimo mana Goro Sare mana Homa Bay kanyo. Odak mang'eny Karachuonyo Obedo nyaka CEO for 8 years Sony Sugar Company kapok obiro laro governor Homa Bay County. To nyaka sani Dr. Evans Kidero nigi track record. I think ni kapo ni thuolo bedo to wadhi discuss into details but that is just a synopsis of who Dr. Evans Kidero is. Yes, Misha. Thanks. Erokamano.
Aero kaka ikete ma brief and to the point. Uh, Sir Otis Buda. Yes. Uh, Commissioner Gladys Wanga Nyawang'aya. Mm.
Commissioner Gladys Wanga en women rep Mama Bay Masani en e second term mare kaka women rep mar Homa Bay County en chi kochia e Rangwe constituency ma en e Homa Bay County en nyaka no wang'aya sani odwaro gavana And mano e gima Gladys en. Erokamano. Hapa ni uwinjo a brief uh, history mag candidates wariyo ma wan godo gi discussion uh, kawuono. Kapok wadhie the main discussion, adwa ni mondo uh, ayude maoni mari uh, Bwana Bill. Yes.
Uh, devolution nochakore higa gana ariyo gi apar gadek.

weche ne ni mane central government to nyaka nwa yud devolution nwang'e maber niya services koro dhi biro machiegni emomiyo kata nitiere eh, nitiere some essential services mano bedo devolved to the county like health to nyaka sani an gi kuyo kabisa ne Homa Bay nikech Homa Bay e kuma ne wan gi osiptal mane serve the entire South Nyanza that is Homa Bay Hospital ka nwang'iyo kata jo Kisiche man mogo kodwa tong'

exploited fully. Mm. Koro I still feel ni there is thirst mm. for effectiveness in devolution mm. because kang'iyo the population mar Homa Bay it is growing in day by day. Mm. To kapo ni thieth ok nya bedo maber mm. then we cannot be sure with our health. Mm. That is what comes first. Kwangiyo kata weche somo. Mm. Mm. Nyadi mang'eny yudo ka skunde mang'eny perform kendo outside Homa Bay. Mm.

E higni ochiko mosekalo, en ondamo mane minyalo wacho ni eh, Homa Bay County osegoyo? An uh, so far e Homa Bay County uh, ok ane ka d- wadhi maber ahinya. Uh, Wadwa ne osewacho ne oneno ni gavana otiyo. To to me ok ane kotiyo kaka ne expect. Kaka ne expect awiti kapok oyiere. Uh, Odhi okuodo wiwa oko otimo kaka ne wang'eyo nonyalo timo nikech ne en gi gik ma notimo ma ka nobedo gavana ne expect ne odhi timo mo to ok otimo gi maber. An gima nyalo wuoye ma inyo jo Homa Bay maduong' en unemployment. Yudhowa onge tije kendo ka siasa ochakore kaka sani wan e siasani tinwang'o ka nikech walak tije Koko ng'eny Homa Bay molo counties moko nikech tich onge. Omiyo ka wanyalo nwang'o kaka wa fix eh, yore mag tije mag youths mm. to wadhi dhi kama ber e next government madhi bedo formed. Okay. Erokamano.
Uh, eh, apa ne wadhi maber. Yeah, en adieri ni Homa Bay en county ma uh, anyalo wacho nogwedhi nikech uh, eh, namba achiel uh, wan gi uh, the biggest uh, lake line uh, entire uh, Nyanza region. Wan gi dho nam moa malo Nyakwere to ringo nyaka malo kodhi ogowa tong' gi josindo malo kochacha. Omiyo wan gi resources. Kiweyo mano um, uh, green economy mosiepa owacho apani wan gi uh, ndiwa ma Uh, is very agricultural productive. Niang' ipidho bando yudore to gi cham mamoko. Kibiro Rangwe uh, wayudo ni uh, mano ema waluongo ni bread basket nikech kanyo iyudo ka dhok nitie mopidhi, niang' nitie mopidhi to gi bando. To a- dahero winjo ni to ei jowa mochung' uh, koro uh, our two candidates ma wadiscuss kawuono Dahero winjo kilidhona matin Bill ni to agenda mane ma daktari nyalo bedo godo in terms of uh, uplifting uh, uh, green economy marwa mar Homa Bay County.
Erokamano. Mm. Uh, ka wadwa wacho uh, the welfare of our people in regards to green economy first we must acknowledge ni we are lagging behind mm. nikech Kwang'iyo Ndhiwa, Ndhiwa nigi niang'. To niang'ni nitie kaka wanya tiyo kode kopogore mana gi muode. It is time mondo mabei kik nyiew sukari kumoro wati gi mantiere. So we need to maximize. Dr. Evans Kidero has a, a very strategic plan. Eh? Having been a CEO for eight years, o understand kendo notiyo uh, in, in one of the companies mm. uh, that is Mumia Sugar. He worked there exemplary well. Ma the ineno kumano tieno the welfare of the people. Ingeni sama koro industry run mm. raw materials will be needed. To raw materials en niang. Jopiny dhi wuok ni dhi puro niang. Ka ngikelo tidhi pim niang gini and they will be getting income. Pesa ma giyudo ni gibiro puonjogo nyithindgi kendo gibiro yudo godo chiemo. Mm. Koro In regards to the green economy, Dr. Evans Kidero ose ensure ni oseketo piny ni jo Ndhiwa and the entire part kibiro ka Bondo Kasepol jogo puro rabuon mang'eny to wawacho niya nitie kaka wanya tiyo gi rabuon ni apart from tede kende mondo wacham dong wanya exchange wanya, wanya export rabuon ni wanya keto kata cold room moro kanyo mondo okony jok ma mapuro rabuon in large quantity ineno Jatelo be nong'iyo ka the aspect of dairy farming in Rangwe because of uh, king'iyo the climate it favors the, uh, the dairy farming mm. yeah nwaneno maber ni we have the resources mm. Now the question is implementation and Dr. Evans Kidero has the managerial, managerial skills mondo ensure ni gigo obedo in place. Mm. To kuma Homa Bay nitiere sani, Homa Bay dwaro ng'at moro ma is an extrovert mm. a quality minya yudo mana kuom kidero mm. neno you must be outgoing can you rally the support of investors ginya biro minyis gi this is what we have mm. this is what we have on board let's come and discuss mm. mondo sama ang' ibiro igero cotton ginnery in, uh, in west rachwonyo north, uh, north rachwonyo ward and the better part of kibiri mm. ere kaka idhi konyo jogi tomato planting along the lake

uh, adwa ni mondo wawuoye yes. en about uh, household incomes yes. nikech adieri inyalo gero barabara inyalo loso skul yes. inyalo loso osiptal yes. to ka ok iloso uh, uh, uh, agenda mar household incomes tibiro yudo ni ibiro chalo ng'ama otimo nono mm. koro adwa ni awinje again from uh, uh, t buda yeah. ni to uh, overview mane ma, ma commissioner madam commissioner nigodo e weche mag green economy. So far kata sani mm. kidhi Karachuonyo constituency mm. Nyawang'aya nosechako uh, kambi mar loso cotton mm. ma sani en gima dhi mbele mm. mang'iso ni ne osechako tich mm. king'iyo wach eh, kambi mar, mar niang' mm. kaka Bruna wacho ni kambi mar niang' mandhiwa mm. onge kaka dang' ikawo kidero ni dhi fix Kambi mane ang' mandhiwa ka Mumias to nonimo. Wan gi history ni kidero kambi moro amora mosetele owe kosenimo. And so Nyawang'aya eh, ni a better place mar eh, chako kambi mar niang' dhiwa mabiro dhi maber nikech onge kama Nyawang'aya osechako kambi moro mochako podho. Unlike u- owadwa ma Kidero, kembego osenimo te. Kamoro amora mosetiyo mowuok, owuok kosenimo. Koro it is like ni ka wamiye chance odhi nimonwa kata mabe and uh, green ec- economy marwa mondo mi odhi malo nyaka wakoro wamiye nyawang'ayo tich mondo kata kambi mar rabuon olosnwa malo kucho mondo jowa oyud chiemo e udi erokamano Erokamano. Bill, ang nami tulo mo nami respond. Awinjo, awinjo ko gwari ka jama tin. Emo mi emo mi uwinjo ka apenjo, apenjo historia. Ing'e ni idwaro ni kapok umiyo ng'ato responsibility maduong' yes. to ber ka ji goyo picha ing'iyo eh, eh, track record mari mm. kaka isebedo kiwuotho mm. daktari notiyo smith klein yes. bicham obedo yes. CEO. Yes. Daktari owuok kanyo obiro uh, yes. Nation Media. Yes, yes. Then from Nation Media daktari odhi Mumias. Yes. Koro Mumias ema nobire kobire first term mare eh, Nairobi ka. Mm. Hapa ni eh, ber mondo mi ji understand yes. ni to track record mare kano wuok from Smith Klein kobiro kamano mochopo kama koro nobede governor milestones mage motimo ang'owa momek eh, mondo mi koro wabed gi a broader perspective yes. wa understand ni ka wachiewo chieng' kura dwe mar aboro ni wadhi go kura tachimo ballot box tawacho ni we ago kucha ne daktari tago kura kabe ago picha ang'iyo chien ni ma ng'ama nyalo entrust yes. running the affairs of this county
Gima da wacho en ni ineno Dr. Evans Kidero mm. challenge ma ji mang'eny kia mm. en ni o set the bar too high mm. matamo jok madonjo manage. Mm. Man is the only challenge. Mm. Nekech eh, mondo mi ng'ato ne bed recommended to be even a committee in the nation media you are you are a journalist you understand mm. you must be you must not have any question in regards to integrity mm. Kanyo nyaka ibed maler, mm. nyaka ibed ng'at moro ma is competent. Mm. Dr. Evans Kidero en ng'at moro ma nok nyal wuo kaka winjo goro brother na wacho niya ni odhi ogo Mumias piny. Mm. Penjo en niya, Mumias oyudo e state mane? Mm. Iwinjo? Mm. To sama oweye, oweye state mane? sama nowuok be nowuok kogore piny koso ogore piny ka osewuok nikech mm. Mumias ka koro collapse Mumias collapse More than a year later, ka koro en governor kanye? Nairobi. Mm. Tiwinjo. Mm. Koro the question is during this period of sama no wuok gi wania ni ang'ane timore. Mm. Koro gima ng'eyo gi Evans Kidero ma kata the next governor bang' Kidero nyaka be ready for mm. en ni Kidero always set it so high mm. ma the lives of people must be improved. Mm. Mano gima en sure. Mm. I've been to Mumias severally. and I've been to places mane entiere kata ma Nairobi kaka kane entiere notiyo ma ineno Mbagathi Hostel gin gik moko mane nie plan gik mane gik mineno koro sani fruits mineno mago mag Nairobi mm. gin gik moko mane kidere mano set koro let me just respond to mare mm. mar Mumias mm. then I respond eh, eh, eh.
bas nikech ang'e nadhi ok adwa chiega adhola mang'eny wanyise
sawa Eh, iwacho ni Bangati Kidero loso. Mm. Kidero tiyo Nairobi ka. Mm. Ere gima Kidero timo Nairobi ka kopogore gi pidho lum? Minyalo siemo. Nikech Bangati miwacho ni Kidero onge gima timo. Koro koro wa ing'e niya koro ida wacho niya Kidero en gima pidho timo Nairobi en pidho lum. Ne no pidho lum.
Ma wan wan wapidho. Eh? Yeah. Koro koro ni pop biro Kenya. Wan mana wapidho lum along the highways. Eh. Nyaka West, Westland kucho. Eh. Nyaka Mombasa road kucho. Mm. Nyaka airport kucho. Onge gima kidero timo kama inyalo siemo kopogore gi lum ma sani be song song ko nawe ka lum go se kudhi sani loso barabara e kuonde ma mana wapidho lum. Koro wanyis. Mm.
Inano. Only the blind can deny this. Inano. Yeah. The blind but joma neno mm. onge maber niya kara joma odak Nairobi kata joma odak dala ong'e maber ni gimoro amora timore gradually mm. onge gimoro ma kata sani Homa Bay they have a slogan ni Homa Bay rising mm. Homa Bay will not take a sharp a sharp nini a sharp mm. curve kodhi malo mm. it can never happen things are gradual ineno mm. wanyalo dhi mos kama twapik polepole mana kaka ndege kochako ng'wech mm. tochako gimor ka tobro ringe ground kokang' odhi todhi kama koko accelerate kodhi ineno mm. koro matiende ni de ineno jatelo Evans Kidero de obedi governor mm. second term Nairobi gigi nekech nwasechako take off ineno Homa Bay was very messy to be honest apinje telo governor nonuoyo mang'eny en ang'o momiyo ok onuoyo ma iwacho ni ne obedo governor second term ok aneno ka governors gi gin ng'eny gi dhi e second term second term mm. en to gama nogole ka to dong ng'e gima ng'a moko ne nego gole nikech nogole nikech eh, kidero east ne kaka wacho no mm. nodhi kama kosedhi kama to kaka odhi no odhi adhiya gino we kolwar kata ka olwaro ok ing'e ang'eya koro ing'e gima timore Nadwoko penjo moro to interrupt. Kama wuoye ni nitiere kamoro mwadhi wuoye mbele ka. Eh. eh ma a wadwa ni mondo wadhi wang'i the the the eh, iluongo nang'o kizungu luongo ni eh, correlation mm. between eh, party politics mm. to gi to gi leadership yeah. eh, apa ni antie kama wadhi mule mbele kae matin onge shida eh, eh. koro uh, Otibuda yeah. Uh, Nyawang'aya wang'eyo history mare ni isep liekonwa ka matin yeah. Uh, kane owuok e, e campus Kenyatta University yeah. to okwongo bedo uh, programs manager mar jo uh, uh, African Trust yeah. then uh, koa kanyo to chako dhi obedo programs manager mar Liverpool Liverpool VCT Koro koa kanyo ema koro donje siasa 2013 eh, makoro obedo women rep first term mare eh, ka en first term kanyo obedo uh, commissioner yeah. mar, mar parliamentary service commission yeah. then bang' mano koro kane odonje second term kendo unopposed. koro unopposed yeah. uh, koro chako obedo uh, chair yeah. mar finance and planning yeah. uh, committee adwa ni mondo ilernwa ni to milestones mosekalogi yeah. eh, ere kaka irelate gini to gi gima odwaro mbele ka adwa kete machuok mm. kiweyo machien to gi performance mare yeah, mosebet kiweyo machien mm.
kane mm. pok odonjo e siasa mm. nikech kuonde moaego te mm. onge mogore piny mm. kaka jachung' ma koro wa, wan gi e interview ni mm. kuonde moaego te onge monimo mm. kuonde go pod dhi mbele mm. koro kwadonge from 2013 Ka Nyawang'ayo nochung' women rep kane pod nyathi matin sana, noyombo. Kane oseyombo, Nyawang'ayo ochako tich. Nyawang'ayo kochako tich, obedo commissioner kaka isewacho. Kane gik eh, second term, Nyawang'ayo koro dhi and post nikech joma ochung' kode te ne neno ni onge gima gidhi timo moloyo Nyawang'ayo. Gik motimo ma koro miyo wan kaka wafuasi kata jopiny wanyalo miye chiewo nikech ing'eni kine kine klas isomo mondo mi idhiye next mm. next modhiye en governor mm. ka nang'iyo kaka nyawang'aya nosetiyo e women rep mm. king'iyo weche mag eh, youth mm. tournament ngaf tournament mm. notimogi ma excellent mm. King'iyo weche mag eh, youth kendo madhi e eh, mostieko skul otero okawo nyithindo otero aneta per ward per constituency otero nyithindo aneta a very good number ok nyithindo ariyo kata adek otero namba maber ma jok mane otero aneta kata sani osendik gi kuonde moko ma gisechako loko ngima ji kuonde ma giaye Gisechako loko ngima families ma giwuoke. Gisechako loko ngima gi gin giwegi. Nikech sani gin gi source of income. Nitie mondike companies, nitie ma be self employed mm. through uh, courses mane gitime later. Mara mara dek king'iyo abedo fund. Mm. Ji osebedo kago wach mara abedo fund. An personally kaka youth leader mar Angwe constituency, na wuotho gi Nyawang'aya kane opogo pesa mar Abedo Fund, uh, Abedo Fund e, e constituencies go duto. Na neno ka Nyawang'aya dhi ir mama ma usa lot. A lot ingene kiwaro tinyalo waro kata galuf. To miyo jo galuf gi 500. Hmm. Ipani nya ma usa lot gi nyanya kimiye kimiye aluf gi 500 mama ne konye koso kikonye. Hmm. Ikonye ne kich pesa no. Duong' orome welo wero mousi monwang' profit. Mar ang'wen, aneno ka Nyawang'aya gero chirni. Sani constituencies te nigi chiro, odong' mana Kasipul ma be sani ni e pipeline o- o- gik chakore. An kama wuok e en Rangwe, naneno chiro ma Nyawang'aya nogero. Chiro ma kata wan tenda witi gima wago en mana chirono. To wago through Nyawang'aya. Onge gima wanyalo kwano e tenda wete kaka jorangue mok chiro. To chiro no wakwanyo wakwane mana through Commissioner Gladys. Mm. Omiyo wan wane waseneno gik motimo. Mm. Nyiso ni chiro mogero cha. Ka ne wamiyo nyawang'aya mo orwako wuora weti kama witi wuokeni. Mm. Onyalo timo nwa gik moko madongo mokalo kanyo. Mm. Gik mosetimo ng'eny. Mm. Aya, basari kane ipoge anda ng'afu. Ng'ato ang'ata nwang'o basari so, so long as ni apply onge ubagusi ibed ni wuok kanye ibed ni wuok kanye inyalo nwang'o uh, basari so long as ni se apply and mago e gik mana neno momiyo ka wamiye chance mar dhi mbele to nyalo konyo the entire county erokamano awinji maber Koro. bill in gi wach moro matin Eh. Eh, Nadwa chako mana gi wach mar eh, nitani. yes Nita actually oonge figures the exact figure moseter iwinjo kowacho notero jomoko mang'eny mm. but uh, I'm sure ni gin about 200 people because no confirm jatelo no confirm kende ka ne ne radio mm. the other time so you better have the figures mm. koro gima da nyisi mm. en ni allocation mimiyo uh, honorable Gladys Wanga mm. nyaka sani mm. eh? mm. uh, nimiye pesa every financial year per constituency mm.

wan e eighth term mm. wan e eighth year nyaka nochak yudo mm. pesa mar mar mm. affirmative action mm. to Otis Buda an ina kaka sikul mm. Otis Buda wacho malong'o niya for the eight good years wan pod wan e pipeline kaka kasipul mm. iwinjo mm. to owacho ni chiro sagero every sub county apart from kasipul mm. ma embong'eni is wrong mm. nokwano chiro ang'wen kuonde ang'wen mosagere e chiro Mhm. Kabondo kasi polo sagere chiro. Dongo sagero chiro rangwe. Ogero ndiwa. Ogero Homa Bay town. Mhm. Koso? Kabondo kasi polo nitie chiro. Ni kanye. Yugis. Oyugis, oyugis chiro mane? Oyugis mano kwanza kasi polo. Wawacho Kabondo kasi polo as a sub county. Gionge chiro. Kabondo kasi polo gionge chiro oyugis eh, ni kasi polo onge chiro mogero. Karachuonyo gedo. Ogere chiro. koro the greater rachuon iwinjo mm. we are left out to set you 8 years mm. kane ochiwo chiro make it, and, which is good at, at that mm. nonengo mi ji te chiro how, how on earth allocation maka sikul biro to kwanene iwinjo koro ok ni jatelo rach the question is the integrity issue iwinjo ma e gima koro an go gi concern abedo fund ni mine moko ywak nyaka iwaro ne gi ute iwaro ne utegi nikech nikech wach mar abedo fund iwinjo nikech ineno gini it is not a grant it is a loan donge koro ka something which is a grant onge en gimoro momigo out of courtesy you don't return it but loan en gimoro manyuolore then later itimo ang'o idwoke iwinjo mm. koro it is very unfortunate mm. ka jatelo nyalo oda mondo jomoko owar wi utegi iwinjo owar wi utegi nikech

To giwache nang'o? Unemployment to giwache nang'o? Abro miyi thuolo mm, mm. Eh, mondo achak gi Buda. Mm. Weche mag unemployment. Eh, Homa Bay wasebedo gi problem. Wan gi percentage mag jowa maduong' kabisa maonge tich hapa ni awachako wacho wach mar green economy ka yes, yes. Uh, part of uh, uh, solution mane watemo ng'iyo mm. en ni to the huge chunk mag jowa yes, yes. and it cuts across wan gi youth wan gi mine wan gi joma dongo yeah. mar unemployed it cut across, it cuts across. Mm. so i believe ni eh, our two contestants yeah. dr kidero to gi commissioner wanga yes. part of their bigger agenda yes. onego bed ni kaka gidwa tackle wach mar unemployment aneno ka kevo buldozo penjo ka oh. dahero mar winjo mm. ni to uh, program mane mm. ma commissioner ni godo ma onyalo address godo issue mar unemployment.
Uh, yien no nyaka sani isu mar unemployment e Homa Bay nyawang'aya osechako tapo nikech eh, gimomiyo ka okawo nyithindo otere neta moko bedo self employed moko ndiko gi kembni mopogore opogore mm. mano nyiso ni osechako solve that problem mm. uh, to to maduong' ni gima dhi mbele nyawang'aya nigi chenro maber mag youth Nikech ki, sani king'iyo tim mar Nyawang'aya Asaol, nitie joma ne odhi e internship, nitie joma ne odhi e e tije. Koro ka wamiye ka wamiye governor governorship modwaro sare ni, taparo ni odhi solve issue mar eh, unemployment ma o- odhi bedo gima onge koro e Homa Bay county. Erokamano.
Oh, Bill, Yes, yes. the same An- question. Yes. Okay. Mm. Koro an gima ng'eyo Mm.

show the world that nikech nyaka sani mm. osebedo kotiyo kendo oemploy ji mm. Omabei kwa wacho maber ni wadhi ng'iyo the green economy mm. the very moment mwaketo the industries mm. in our area mm. industry will not import workers workers will be generated locally mm. ineno mm. koro by so doing will reduce the crime rate in the area mm. nikech samisemiyo ng'ani tich ng'ani is busy onge that evil mind mana kaka jo kizungu wacho ni the an, uh, I mean, uh, an evil mind is the devil's workshop ina mm, mm. koro gima ng'eyo mm. what industries will employ people mm. number two kwang'iyo the, the blue economy mm. nadwa na, nagombo ni mondo ipenji but ada touch kanyo nikech ng'ano mm. wacho wach employment, employment yes. yes. but wabro yudo thuolo mondo wa discuss e further uh, yeah, sawa sawa exactly mm. thank you mm. yeah koro adwa ni mondo a acknowledge jawa ma are locked in Wan gi uh, Kevo Bulldozer mopenjo uh, question. Kevo waduoko erokamano kuom bedo achiel kuomwa. Wan gi Zipora Maxwell watching. Wan gi Nyamwanda Kowino watching all the way from Ugis. Oh.
ma koro gima ber kabisa nikech eh, wawuoye weche mag Homa Bay. Mano piny mumbo. Koro ka eh,
Eh, Kevo, Kevo, Kevo Ogenya. Eh, Kevo Ogenya ng'eyo kabisa. Nyamwanda Kowino watching all the way from Oyugis. Nyamwanda Kowino wadoko ni ero kamano. Karibu sana.
Eh, Jamal Karisa watching from Monanda Kagan. Gini osedhi international kare koro. Eh, wan gi Homa Bay Daily watching from Homa Bay Town. Eh, Midono Sanve wacho ni wanga ema okawo. Kevo openjo wach mar unemployment apani a use explain pod wadhi discuss e further yes, yes. e blue economy mm. Kevo penjo wach moro ka buda yeah, ni to higni apar mm. uh, wanga osebedo ka sero telo marach mosesiko mosesiko Homa Bay piny kabisa tiyo marach kod uh, eh, ngaf and nepotism to giwache nano ang' niyud thuolo mondo mi respond to that uh, Acholi Alfred Makinon Acholi Luo Uganda uh, wan nyaka gi international viewers ma Uganda oh. uh, statist statistician Marco Pio Felix uh, Felix Opio wacho ni nyawang'aya all the way next kelna joma laro od bura marangwe abiro mako ng'ato gi komarach Felix wabiro miyi program mag jolar od bura marangwe and I hope ni

Then uh, Milton Obote is watching. Uh, Felix Okelo chako penjo ni kindly lay down those plans either Wanga or Kidero has to sort out unemployment rate in Homa Bay. Hapa ni mae Felix pok oyiero candidate ne. Mm. Ma is a, still is a, undecided. Ma is a vote, ma is undecided. to gima chando chunye ahinya yes. Maneno ko wacho repeatedly en wach mar unemployment omiyo uh, kigo dhogi maber to apani kurani nyalo donjo ne commissioner
to bi live ki ndeto iye maber eh. to uh, wode sumbi direct ong'eyo maber koro ma low hanging fruit koro uh, dahero ni mondo um, wadhi uh, statistician Opiyo Felix wasom ma mogik kasto wadhi mbele uh, Abraham I appreciate this initiative my main question using Rangwe as a case study On security. Over the weekend I was at home, kuo medore kabisa kendo oboke market nayudo ka sola mane gavana Awiti okelo osekwal kendo. What does these two aspirants have in regards to security? kapok adhi e agenda na yes. ok wahandle uru mar uh, Opio Felix just as a quick fire yes, yes.
security ing'e ni insecurity yes.
is, is a big detriment to development. True. In fact, kama security ok bere eh, maendeleo ok nyal timore. Yes. Nikech ka en biashara moyaw, ka en duka tiluora luora ing'iyo mana sani ka chieng' opodho timbi loro. Yes. Mano meaning ni limit time mari mar business. Mm. Two, uh, kata kidhi nindo ot yes. to in aina gi luoro nikech kata ka en hotel yes. miwe gik moko to assets gi ok in safe

the, the surest way mm. the surest way of dealing with insecurity is getting jobs for the people once people are engaged that wadhi duoko insecurity piny number two the other thing is ka, ka jopiny oyiero jatelo ma gidwaro mm. nobody will be willing and ready mondo odhi oketh ne ng'ato moro gire ineno mm. nikech the very moment ma giyudo services ineno they will not be thinking of anything evil

insecurity kendo iwinjo ka eh, Felix owacho specifically owuoyo about Rangwe. Adwa wuoye mar Rangwe no matin. Mm. Ing'eno insecurity mar eh, in an area chakore gi that uh, people from that area. Uh, japiny ma kanyo pok okawo okang' mang'eyo ni gima ne kanyo konyogi kaka jo kaka jopiny. Mm. Eno en uh, jukumu en jukumu ma japiny mondo ong'e ni gima ne kanyo en ma dhi konye en immediate eh, person ma gino dhi konyo koro kokethe en ema oketho gino wuon koro aparo ni mondo mi insecurity room in an area nyaka leadership mar mar josiasa gi nyaka riwre ariwa gi gi gi askari gi admin nikech inwang'o ni oboke nigi assistant chief oboke nigi chief wach ni nodhi ir chief inwang'o ni chief okanyangia inwang'o ni assistant chief dwa kawo jukumu mondo ofuat gini assistant, assistant chief kawo jukumu mondo ofuat gini chief tamore chief kawo jukumu assistant chief t- tamore koro jowagi ywaruok nitie Eh, jowagi be yware gin giwegi mano miyo insecurity nyalo dhi mbele to ka jowagi oketo ni giwinjore kato giwinjore gi jowa ma josesagi then insecurity dhi rumo aparo ni nyamang'aya nigi chenro maber kata koriwore gi county commissioner mondo mi e, arita kwe obed e gwengewa kochakore gi e, clan nyaka malo e county just to cut short yes. i want to rebuttal you know right now wanga has the capacity one minute yes yes

ema koro regime ne there is a lot of insecurity uh, and the same time you want to inherit the same office what if what effort is she making to ensure ni this thing is done away with mm. that is the question aneno kwa chako dugo aneno ka buda botingo lwete malo insecurity to kata town ka insecurity ni kama mm. en mana ka gimoro otimore to onwang'o the best way of mm. solving it mm. oh, yeah. iwacho ni security starts yeah. with you hapa mm. hapa ni onengo onengo onengo mm. mokwongo wang'e ni to watimo wasensitize jowa to what extent yeah mondo mi ging'e ni uh, eh, namba achiel because jo, joma, joma perpetrate insecurity gin joma odak ei jopiny so i think ni onego wachak gi mokwongo sensitizing jowa yes. on the need to kawo weche mag uh, security uh, seriously yes. ne uh, jatelo moro nowacho chien ka ni security starts with you yeah. Eh, koro apani kochakore gi kanyo yes. to koro wakawo jotelo gi bo o, prioritize yeah. tapani at the end of the day wanyalo bedo gi wach uh, uh, security maber mm. adwa ni mondo wawuoye wach mar um, corruption yes. gi cartels yes.
aneno ka uh, uh, several members penjo wachni yes.
um, pesa mar development kochiw uh, eh, risk maduong' ahinya en ga corruption Uh, iwinjo ka ker nowacho ndalo moko ka ni Kenya lose bilion ariyo be jakom day. jakom nonuoye nyoro kane uh, owuoth e tuane mar jopiny yes.
bilion ariyo and bilion ni ok en national government kende en cascaded down up yes. to the county governments maparo ni ka ok en issue mobedo tackled maber To pod wabiro mana bedo gi ywak ni pesa biro ae county government chopo eh, ae national chopo county to onge development matimore. Yeah. Koro adwa ni mondo awinji very briefly ni to what is your take as Team Kidero? Okay. Uh, tackling the issue of corruption gi cartels. Awinji. Mm.
One thing we must embrace mm. en ni anyaka sani the aspect of corruption matimore e county timore under the existence of the current regime mm.

wach mar cartel gi corruption wach mar cartel gi corruption mm. Homa Bay mm. nosebedo gi cartels ma are within Homa Bay mm -hmm. ma kata ne, ne, ne yudogi mm. to solve from within mm. to mar kidero mabiro ni mm. cartels wuok nyaka ne waina aina momeno kuyu ere kaka ma, ma, marwa malokole motamo wa solve emomiyo corruption ni bende mabei mm. to wadwar solve nyaka mar okuyu nang'o mm. it will be very difficult. Or Unjo Ko so he is acknowledging that Wanga himself mm. cannot sort out the corruption. Wanga eh? he, he herself mm. Uh, ni e okang' mambele mar fight corruption nikech mm. ineno ka ofise mar uh, women rep mm. onge corruption moseyudo ofis wanga mm. mano ka dwoko en adier mm. kiweyo gik mag joga kidero generate mar go wanga mm. to wanga onge corruption mosewako ofise mm. mar ariyo Nyawang'aya pod en ng'ama thin, odwa dhi odhi odwa dhi far. Mm. Onge kaka onyalo mm. dhi timo corruption mm. to lekne dhi dhi dhi dhi dhi ng'adore gi kore. Mm. Kidero nigi one time. Mm. Oduogo chamo mabi kaka nochamo Nairobi ka. Mm. Ere kaka ng'ani dhi fight corruption to obiro gi nyaka wainaina, obiro gi Paul Aol Jabigori, obiro gi ng'awa Koro jogo kwani obabi onge ji monyalo employ. Adwa ni mondo achak adog e, e, e viewers magwa. Yeah. It is important mondo wa acknowledge gi okay, okay. to gi the concerns ma gi, gi raise. Yes. Um, uh, Themba Ondiege uh, koni cartels are as a result of a weak system. Yes. Mano Themba Ondiege.
Very true.

Be entiere e plan mar either of the candidates? Mano penjo. We'll handle it under roads. Eh? Mm. Uh, another person ma wacho iluongo ni Mito Comrade okoni iriambo sana. Kidero is going nowhere. Wanga for governor. Da ero no wacho na kama iriambe ni. Mondo kora wang'e kaka apenji penjo mondo ilos miriambo. Yeah. uh, Wanga himself mano Kosina Josh. Oriak gima ng'ano wacho.

Ideally, eh, the reason mano miyo uh, uh, this program ochaki en ni mondo ji obed enlightened. Yes, yes. Ing'eyo nitie discussions ma ok inyal bedo godo e rally. Yes, yes. Nikech rally en jatelo cha ema wuoyo gi ji. Yes. To onge kama ang' japiny be yude thuolo mar timo ang'o mar duoko. Yes. But in such a forum wayudo thuolo mar chambua kendo wago mbaka. Kendo at the end of the day were involved jawa ma viewers magwa you can see gioro messages yes. they are also part of the discussion yes. apa ni mae justice ma wanyalo timo ne jowa ma jo Homa Bay yes. mondo ka koro ji dhi e ombulu tidhi e ombulu with a clear conscience yes. ni ng'ani tema fil ni nyalo timo ang'owa nyalo dhiro agenda marwa gi interest marwa mbele maber yes. pod adhi mbele Titus Joseph wacho ni penjna osiep nyawang'aya no ni to nepotism ma oketo Homa Bay ma jokano monego ti Kisumu County ema tiyo ei ofise. Kapo ni omiye kom mar gavana to donge onyalo riembowa kata e lopewa? Eh, tek manade. Mano penjo manyaka kore waje. Kennedy odok.
Odok owacho ni Eh, jakom jokombe. am- Can you confirm the allegations being peddled by Mbadi against Wanga? Mm. Is it true that Wanga has looted resources of the people of

Hmm. Mos na osiepe ga go te kata gin gi ng'eyo ni governor en Magwanga. Namba achiel Wanga oloko Homa Bay mar Kano. Uh, Kidero will work only one time. Kiko wuondwa. Ng'ani ogo uji ariyo te en ga Magwanga. Ah uh, Willy Willy wuoyi matere nyenye kabisa. Wano wuoyi dwang' chieng'. Willy dey support mama mbele ka. Ero kamano.
Felix Okelo koni really love the discussion I guess will bring all the contestants on board one on one. Yes, yes. The idea mm. and at some point wabiro bedo gi direct discussions with the, with, with the, with the contestant, with the aspirant. Yeah. Yeah, uh, biro chopo kama koro wadwa ni mondo koro wabed wa, wa, wa gi that direct discussion and obedo more open and obedo more accommodative. Yes, yes. Obedo an interactive, an interactive session. Yes, yes. Makoro ng'ato nyalo penjo. penyo nyawang'aya direct ni to wach machanda mar security ni yes. en nang'o ok kamano e dok dok eh, piny mar keno dok jakom keno dok jakom jokombe openjo penjo maber ni mm. wach ma bade wuotho ka land e liete kata e gathering moloso ni wanga pollute resources mama bay mm. uh, apane mbadi is totally confused gimodwaro wiyo wilgo nikech mbadi en a leader ma kama oaye en just one constituency to kata sani koth chwe an naa dala kawuono koth chwe kama mbadi tiene ok nya donje to m- ng'ani wuok ni dwaro gavana to gavana no be ok odwa nikech ogore mana gi eh, gi Nyawang'aya to ajenda ne ok ousi. Aparo ni ka nitie resources ma Nyawang'aya oselut mm. to nitie authority monego bed ni penjo ok Mbadi. Mm. Mbadi is an aspirant ma madhi fail terribly nikech wiye osewil gi gimodwaro owe gimodwaro otimo ne Nyawang'aya en en en kaka Odeta uh, eh, tuseme hivyo. Koro aparo ni wache wach ng'ane wache mbadi ok wanyal wacho ka. To nyawang'aya onge resources onge resources mag county mochamo ne kich ka inyal si inyal siem, national government inyal siem chirni owadwa ma ng'ato kidero osiemo chirni molo ang'wen mm. kata chirni go iloso gi monge pesa mm. nyithindo odhi anita e, oyie ni mia ariyo dhi mm. mia ariyo go dhi nono aya basari ipogo pok awinjo ka gigore kar resources ma nyawa ka ochamogi ochamogi kanyo to gik motimo to ero nenore aparo ni mbadi should be advised no odhiye gima odhiye gima onyalo bite gima onyalo chiw momwony ok gima onyalo ng'ogo ma odhi ng'ogo otherwise oh, gima ng'eyo
bil kapok iwuoyo eh. gima wasebedo ka wabelieve in as a, a station yes. ni waheroga discussions mabedo uh, grounded on facts yes, yes.
And uh, mani emomiyo uh, mondo mi wakony jopiny yes, yes. ber ka wabedo as factual as possible yes. wawach adieri of course siasa nigi miriambo moko yes, yes. but kowachopo e issues ma as sensitive yes. and as important as matters misappropriation of funds yes. to ber ka wabedo more critically honest And uh, this question osebedo ka biro. Yes. To kizungu moro wacho ni uh, if you are seeking justice to equity you need to approach it also with the, with the clean hands. Yes. Uh, gimomiyo awacho kama. Mm. Um, talk about pesa ma ji oseyudo e ofis. Mm. Uh, I'm not hitting back on anyone. Mm. But uh, Uh, from the records uh, nikech some of these things kaka they keep on kaka gisiko ipenjo gi e, e sessions all the time to wan bende as, as, as, as uh, uh, interviewers yes.
chuno wani koro watema wa on research mm. mondo wang'e ni to adieri manitiere en mane to adieri manitiere en ni king'iyo wach wach if you can allow me yes, yes. king'iyo wach pesa ma osebet uh, ki ki ing'iyo mar mar iluongo nang'o mar abedo yes yeah not abedo mar ngaf mm. nyaka nochakre until now i think it's about kang'eny it's about 100 and uh, 283 million
mar mar mar mar ngaf, ngaf. nikech ing'e ni ngafu ok ochakore 2013 mm. ngafu ochakore after 2013 that was 2014 that was 2014 to 2014 kogol kogol kogol I, I would wish ni we just have the facts yeah let me let me just read it out yes. mondo mi wabed gi a better understanding eh? yes in the year 2014 2015 mm.

eh, basari iko wano right pesa de te eh, grants maga bedo yeah right yeah wakwano mago yeah gimo miya kelo mae bill mm. uh, ok daher mondo mi wabed gi an, an, an, an, an environment of miriambo yes, yes. because ka wadhie through that trajectory it means niya ok onego discuss the team ma onge ka yeah. but question ni oa e team machielo question yes. ni ok oa e team kidero question ni ok oa e team makelo misori mm.

Yes.
Gima aduoko erokamano kendo. Mm. Gima ang'eyo gi, gi nam. Nam uh, cover the better part of Homa Bay County. Yes. Kendo mano gima ji mang'eny ong'eyo. Wan gi about 40 wards in the entire Homa Bay. Mm -hmm. To out of the 40 wards, ibo yudo ni close to 10 plus mm -hmm. nam oluwo. King'ado wang' chieng', mm -hmm. biro Kindu Bay Town Ward, ibiro Arujo, Ibiro nyaka West Ward mwalo midhi nyaka Gembe Ward, Kaksingri, Rusinga Ward, Mfangano, wodo ma, nini namo mako kuonde mang'eny. Mm. To gima ng'eyo ni oh, gima jopiny paro kata joma jopiny gima jopiny ohero timo gin ni wadhi nam lupo And that is all. Koro gima ng'eyo governor mwadwaro Homa Bay en ng'at moro ma can we revisit the Nile Treaty okay. mondo ensure wanyalo revisit the Nile Treaty to ensure niya jo wanya tiyo gi pi mar Lake Victoria for the irrigation. There are some arid areas in, uh, in Karachuonyo ma ji are really struggling for water. It has been a challenge to gin jok mane dho nam to gin jok manyalo puro hmm? sama jowa gipuro nyanya sama jowa gipuro cotton Sama jowagi puro cham mamoko, can we revisit the Nile Treaty to ensure niya wabedo gi the latitude mar tiyo gi pi mar nam for irrigation that is one number two pi mar nam ni en wanya tiyo kode e yore mang'eny mm -hmm. sama wasebedo gi industries ma obedo set kaka ineno chon ne wan gi gimoro uh, we are product of capital fish mm. kane ipuonjowa kata kane wadhi skul mm. ne iyudo kaka iniyudo ka rech nikete bara, e, e gari man gi baf, barafu titero Nairobi mm. geche mag capital fish gi hapa nung'eyo weche mm. mag banda banda jona mm. mong'eyo mm. mm. nadwaro niya can we have a factory or a, a industry e dho nam eh? wan gi moro Kindu for example, waket moro kanyo, moro waket um, Sindo for example and any other area along the lake ineno mm. mm. mondo kik wang'i yes. running out of time eh? yes okay awinjo kaka iwache wache wache wache blue economy mm. uh, before i go to that mm. um, there is an issue kama feel ni onengo wa, wa, wa, wa touch on briefly yes. because we have very limited time mm.

mondo otelne eh, ministry mar sports mm. youths no mogore piny mm. ok nyawang'aya mm. and so nyawang'aya ose osebedo gi mpango maber momiyowa nyaka example ni amiu ng'atu koro youth nyaka koro nature their talents mm. adwa ng'iso Kevin Ogenya en achiel kuom jothumbewa me Homa Bay kata Marangwe uh, ah, nyawang'aya nigi chenro maber mar jothumbe eh, talent moro amora nyawang'aya chano mondo rom kodu eh, department ute mondo mi wachat way forward kik ubed kama uneno ugo okang' kadhi mbele erokamano
uh, ne jowa ma uh, otiune in kaneno program marwa mar siasa gi dongruok kaka ginene uh, ageno ni uh, wan kodu e achiel e program marwa nikech geno ma wan godo en ni wayud thuolo mondo wamed go mbaka nikech Homa Bay kaka wang'eye pile en county mamiyo. Homa Bay en county man gi resource, en gi potential kendo en county ma koyudo telo maber taparo ni wanyalo bedo uh, the county of choice mana yes. kaka wasebedo ka wawacho ni wan e the county of choice yes. omiyo wabiro bet bedo kod mbaka uh, like the one mwabedo godo sani and uh, wabro invite all aspirants, aspirants. Yes. Uh, ok wabagua yes. nikech mondo mi wabed gi discussion maber yes. mondo mi watim, watim justice mm. ne jowa yes. en ni nyaka waket thuolo mar winjo each and every aspirant ni to lek mane ma en godo ne county marwa mar Homa Bay. Yes. And at the same time, wan kaka joma tindo, Yes. amor ka discussion en about joma tindo. Mm. Hapa ni uh, wa encourage uru healthy discussion amongst ourselves. True. Nikech at the end of the day en in en en, en welfare marwa kaka joma tindo. Kolosore maber wan mwa benefit. Yeah. Kodhi marach we are the biggest losers. Yes. yes. One minute kiloro. Haya. Mm. An kaka otis bora mane tim ne wang'aya. Aparo ni kaunti ma wasebedogo e Mabei kata leadership ma wasebedogo ok odewo mond liete, nyithi kiye, jowa modak gi ng'ol kata jowa moti. And eh, the only hope ma wan go e Mabei mag jogo ma- matajogo en Nyawang'aya. And eh, mond liete, nyithi kiye, joma odak gi ng'ol kata joma oti, Nyawang'e- Nyawang'aya e genogi kaka

You'll join in Omabei Manyien. Asanteni sana. Erokamano.
Eh. Eh, aparo ni wachopo e mwisho mar program marwa. Yeah. Uh, wan kod geno ni wabiro medo bedo gi the discussion. Let the debate continue. And uh, oh, debate ni ok onego bed eh, online ka kende. Yes. Wadwa ni wa devolve eh, offline. Yes. Watere mashinani.
Yes. Nikech wan gi jowa ma samoro mondo giyud access mar gima wawacho ka. Yes. Samoro problem.
Yes.
So the plan is there ni mondo mi wabwa devolve gini. Yes. So that seche moko be wadhi wabedo gi discussion dala. Yes. Wabiro kase poll.
Wadhi Rango. soba. Wadhi ndi wae ni ang'ie kucho. Mm. Mondo wabed gi discussion. The main intent en ni wami jowa an opportunity to evaluate jogi te yes. iwinjo track record mar ng'ato ting'iyo lek mar ng'ato ting'iyo ni to can this person serve our interests as a community not as an individual yes. aduoko erokamano ne my panelist ma kawuono we have had a very good discussion an kod geno ni kawachak wagwelou kendo yes. to yud thuolo mondo mi ubi ujoinwa mondo mi wadhir agenda mar Homa Bay forward